Insellmilkom u nilqagħkom għat-triq tagħna ta' din il-ġimgħa, sfortunatament illum mingħajr is-San, pero ħa nkomplu għaddejjin b'dak illi konna qed nagħmlu kull nhar ta' Ħadd. Illum ħa ngħidu ċaw 'l xi ħadd ieħor minn dawk it-toroq illi kienu qed jieħdu sehem fil-kompetizzjoni tal-isbaħ triq. Pero din it-triq illi llum ħa tinqala' ħa tkun ġiet klassifikata fit-tielet post. U t-triq li se tħallina din il-ġimgħa hi triq Anġlu Gatt. fiż-Żejtun. U bħalma taraw hemm fuq stess, Anġlu Gatt kien mgħallem u bennej. Però din it-triq jekk nistgħu naraw kollox dak li għandha sabiħ, l-iktar li hawn sabiħ mhux il-ġebel, mhux it-triq innifisha, imma n-nies li jgħixu ġo fiha. Ħa mmur niltaqgħu magħhom. U aħna qed nagħmlu t-triq tagħna u qed nistħajjilkom tgħiduli imma x'ġejna nagħmlu fil-garaxxijiet. U ħa jkunu qed jispjegawlna. Għidilna daqsxejn. Ifimni hawnhekk mill-COVID law minn ġirien sirna iktar ħbieb. Bdejna nintaqgħu fil-garaxxijiet minn bandiera mal-gallarija spiċċajna nagħmlu banners u nvolvejna tfal ukoll. Għamlu drawings tagħhom mal-gallariji, mbagħad għamilna iktar attivitajiet, kellna l-festa, kellna l-Halloween u issa tillestu daqsxejn xi ħaġa żgħira għall-Milied biex inkowduh ukoll flimkien kif nistgħu fil-verità. U dil-biċċa xogħol hekk kif kif ġitkom f'moħħu, kif kif vintajtu li mhux biss tarmaw, għax tal-armar all right tifhimha, imma hawnhekk intkom tagħmlu attivitajiet, tagħmlu l-crafts għat-tfal ukoll, għidilna ftit. Aħna idea iġġib lill-oħra. Filli jkollok idea u mbagħad tħabbatha ma' ta' xi ħadd ieħor u jgħidlek idea sabiħa, għaliex ma nevolvuhiex u nagħmlu hekk. Pereżempju fil-Halloween għamilna u iżfel għamilnilhom is-social distance, ppreparajnielhom Halloweens, tal-paper mache u mbagħad niżlu tfal hawnhekk jippejntjawhom, jiġifieri u ħadu pjaċir, u jiġifieri anke issa għall-Milied. Min-naħa tagħna aħna lestejna kif qed taraw warajja u fil-ġimgħat li ġejjin beħsiebna nagħmlu xi ħaġa oħra għat-tfal għax vera ħadu pjaċir, u jiġifieri u bdejna d-distanza soċjali. Anke tal-Halloween għamiltu trick or treat imma bil-bubbles, hux hekk? L-iva l-istess, għall-Halloween flok ġew ħabtu huma, ppreparajna xi ħaġa aħna, U morna ħabbatnielhom aħna kotbaha fi djaru għar-residenti tat-triq tagħna u ta' triq ġirien tagħna, Triq Xandru Police.
U kif taħdem is-sistema? Anke jien naf meta tiġbru l-flus jew tiddeċidu x'tagħmlu. Kif tagħmluh? Għandna iktar minn post wieħed. Għandna grupp bejnietna fil-WhatsApp fejn nibdew niftehmu hemm ħafna drabi. Imbagħad Hemm il-Facebook fejn għandna grupp bejn il-ġiex toroq jidħol fih min irid jiġifieri u ġieli anke printjajna karti jew banners u mpostajnihom biex min forsi ma jafx juża l-Facebook u jkun irid jinġi involut xorta jkun jista' jċemplilna.
Kull delega kif ngħidu ħudu b'ġid u minħabba l-Covid sirtu ħafna iktar close. Hekk, x'għandkom f'moħħkom illi tagħmlu iktar? Mela nibda milli ngħid jiena li dax-xogħol kollu li qed taraw u li sar, sar b'mod volontarju. Għax hawnhekk kulħadd bil-familji, min għandu l-gazin, min għandu hemm. Ġifieri niltaqgħu sagħtejn kuljum pereżempju meta niftehmu. Eh, issa l quddiem ma nafux, aħna għamilna sorpriża. Għamilna l-festa, għamilna l-festa, bdejna bil-festa u xek, bdejna bil-festa, Halloween, issa nagħmlu l-milied, Valentine forsi. Bħal qed taraw, sinjuri, illi forsi morna ġo toroq illi kellhom il-veduta, kellhom l-arkitettura, kellhom l-istorja, hawnhekk fiż-Żejtun Triq Anġlu Gatt, l-iktar illi hawn huwa l-qalb tan-nies, il-volontarjat u s-sens ta' ħbiberija li tista' tgħid illi tagħmel triq sabiħa wkoll. U minn Triq Anġlu Gatt fiż-Żejtun illi ġiet klassifikata fit-tielet post, Jiena ngħidilkom biex tivvutaw għat-triq favorita tagħkom, jew Triq is-Santwarju f'Ħaż-Żabbar, jew inkella Triq Sant'Anna fil-Furjana biex il-ġimgħa d-dieħla inkunu nafu min ġie fit-tieni u ovvjament min ikun ġie fl-ewwel post. Għalhekk ivvutaw issa stess billi tiktbu fil-kummenti. Narawkom il-ġimgħa d-dieħla.